Bum mlynedd yn ôl, pam nes i ddechrau fel cynghorydd, un o'r pethau o'n i'n glywed fwya aml gan drigolion Bangor oedd bod nhw'n poeni am y ffordd oedd eu cymuned nhw'n edrych. Oedden nhw'n poeni am sbwriel, am flerwch, am ddiffyg cynnal a cadw. Um, tair blynedd yn ôl ddos i'n aelod cabinet yn gyfrifol am y maes gwaith yna a ddos i sylweddoli nad nid yn unig ym, ym Mangor ond na bryderon am hyn, ond na bryderon ar draws y sir. Mae pawb isio byw yn rywle sydd yn edrych yn ddeniadol, lle maen nhw'n teimlo'n falch o'u cymuned. Ŵan, dwi'n falch o allu cyhoeddi bod ni wedi buddsoddi 1.5 miliwn i geisio gwireddu yr uchelgais o gael cymunedau glân a thaclus ar draws y sir. Nod y prosiect yma ydy gweithredu ar be mae trigolion isio i ni wneud, boed o yn glanhau meinciau, codi sbwriel, chwynnu, yym llnau arwyddion. Ma' 'na lot o fân betha ella sy ddim wedi bod yn digwydd yn ddigonol drost y cyfnod dwytha. Hefo'r buddsoddiad yma, 'dan ni'n gobeithio rhoid hynny ar waith. 'Dan ni'n gobeithio y bydd gennon ni ar draws Wynedd gymunedau sydd yn lân ac yn ddaclus. Un o'r pethau sydd wir yn wahanol am y prosiect yma i'r gwaith sydd wedi digwydd o blaen ydy bod o yn ymatebol i be mae cymunedau isio. Ac er mwyn sicrhau hynna fydd gan cynghorwyr lleol lais yn y prosiect, fydd gan cynghorwyr, fydd gan gynghorau cymuned, fydd gan grwpiau cymunedol i gyd rôl i chwarae i ddeud be maen nhw isio weld yn digwydd yn eu cymunedau nhw. Dyna ydy pwrpas hwn, bod ni'n gweithio fel cyngor hefo'n trigolion, i sicrhau y gorau gallwn ni. Mae Bangor Ucha yn ardal lle mae yna broblemau wedi bod efo blerwch ers amser maith. Mae yna andros o lot o bobl yn byw yma, yym lot ohonyn nhw'n fyfyrwyr, lot o dai yn HMOs lle mae pobl yn byw ar wahân, dim ella fel aelwyd yn rhannu cyfrifoldeb am glirio ac am daclustrwydd. Dan ni wedi bod yn ymdrechu ers blynyddoedd i ddod i'r afael â'r heriau ym Mangor Ella, ond dydy o ddim yn hawdd, mae 'na wastad stwff sydd yn disgyn drwy'r gaps a ddim yn cael ei weithredu. Ond, dros y misoedd dwytha 'ma, 'da ni wedi bod yn peilota y cynllun ym Tîm Tacluso ardal ni ym Mangor Ucha a mae trigolion yn deud bod o wir yn neud gwahaniaeth. Mae 'na swyddog wedi bod yma yn clirio, yn trio sicrhau bod yr mân sbwriel a ballu'n cael ei godi, bod 'na ddim blerwch ar y strydoedd. Mae yna raglenni yn cael eu gweithredu o ran trio lleihau y nifer o finiau sy'n cael eu gadael allan ar y stryd, a mae yna gynlluniau'n cael eu rhoi ar waith i newid y drefn casglu i sicrhau bod y drefn yn addas i'r boblogaeth a bod ni ddim jyst yn gwneud one size fits all i raddau i'r sir i gyd. Mae'r adborth, fel cynghorydd lleol, dwi'n gweld mae'r strydoedd yn edrych lot glanach, Mae trigolion yn gweld gwahaniaeth, a dwi wir yn gobeithio drwy weithredu y cynllun yma y bydden ni'n gallu gwneud gwahaniaeth tebyg ar draws y sir.